مەترسیەکانی گۆڕانی کەش و هەوا، وڵاتە هەژار و دەوڵەمەندەکان، ئەوانەی کە سروشتێکی جوانیان هەیە، دڵڕفێنن و ڕووبەریان گەورەیە و گەورەترین پیشەسازییەکانیان تێدایە، لە داهاتوودا مەترسی لەسەریان دروست دەبێت بەهۆی ئەو گۆڕانکاریانەی کە کەش و هەوا لە جیهاندا دروستی دەکات، بۆ نموونە نیۆرک، ڤێنیس، ئەسکەندەریە، تۆکیۆ، بانکۆک و ئەسکەندەریە کە لە گەورەترین و دڵڕفێنترینەکانی جیهانن، بەڵام بەهۆی گۆڕانی کەشوهەوا مەترسی ئەوەیان لەسەرە تاوەکو کۆتایی ئەم سەدەیە بە تەواوی ژێر ئاو بکەون، چیدیکە بە کەڵکی ئەوە نێن کە مرۆڤ تێیدا بژی مەگەر تەنیا بۆ ڕاوە ماسی بەکاربهێنرێن. ئەمە شتێک بوو کە ساڵی دوو هەزار و نۆزدە لەلایەن کۆڕبەندی ئابووری جیهانییەوە باسی لێوە کرا، لە کاتێکدا کە لە حوزەیرانی ئەمساڵیشدا بوو کە ڕاپۆرتێکی نەتەوەیەکگرتووەکان ئەو مەترسیانەی خستەڕوو پشتڕاستی کردەوە. ئاستی ئاوی دەریاکان و هەروەها پلەی گەرما کە لە بەرزبوونەوەدان، ئەو شارانەی لە دەریا نزیکن یاخود ئەو وڵاتانەی کە لە دەریاوە نزیکن هەر لە ئێستاوە مەترسی ئەوەیان لەسەرە کە گیرۆدەی دەستی لافاو ببن بۆ نموونە ئەمریکا، ئەڵمانیا، ئیتاڵیا، سکۆتلاند، ژاپۆن، تورکیا، چین، نیوزلاند، هندستان و چەندینی دیکە. گۆڕانی کەشوهەوا قەتیسبوونی گەرماوایان کردووە کە بەستەڵەکەکان خێرا بتوێنەوە، ئاوی زەریاکانیش زیاتر بێت، هەروەها پلەی گەرمی زەریاکانیش بەرز بۆتەوە، لە ئەنجامدا چڕی ئاوەکەیان کەم دەبێتەوە، ئەمە وا دەکات ئاستی ئاوەکە بەرز ببێتەوە تاوەکو دێت کە دەریا بەشێکی زیاتری خاک دادەپۆشێ. وڵاتانی جیهان لە ڕێککەوتنی کەشوهەوای پاریس ڕازی بوون کە دەردانی گازە گەرمکەرەکان یاخود ئەو گازانەی کە زیانبەخشن کەمی بکەنەوە بۆ ئەوەی پلەی گەرمیی زەوی بەراورد بە قۆناغی پێش شۆڕشی پیشەسازی لە دوو پلەی سیلیزی بەرز نەبێتەوە، بەڵام بەگوێرەی نەتەوەیەکگرتووەکان تەنانەت ئەگەر ئەو ئامانجەش بێتە دی، ئاستی ئاوی دەریاکان تاوەکو کۆتایی ئەم سەدەیە شەست سانتیمەتر بەرز دەبێتەوە، کە ئەمە وا دەکات لە ئەنجامدا تاوەکو ساڵی دوو هەزار و پەنجا شوێنی ژیانی سێ سەد ملیۆن کەس بەر لافاو بکەوێت، کە ئەمە مەترسییەکی جددییە لەسەر گۆڕانکارییەکانی کەشوهەوا. لە گەورەترین سەد و سی و شەش شاری جیهان کە دەکەونە نزیک دەریا تاوەکو ئەو کاتە ساڵانە یەک پۆینت شەش ترلیۆن تاوەکو سێ پۆینت دوو ترلیۆن دۆلار زیانیان بەردەکەوێت. هەر لە ئەنجامی لافاوەکان سەد و چل شوێنەواری میراتی جیهان ژێرئاو دەکەون، زۆربەیان نوقمی ئاوی دەریای نێوەڕاست دەبن. گۆڕانی کەشوهەوا لە لایەک دابنێ، لە لایەکی دیکە ژمارەیەک لە شارەکانی جیهان بەهۆی کەمبوونەوەی ئاوی ژێر زەوی خاکەکەیان دادەتەپێ، خەریکە دەگەنە ئاستی ئاوی دەریا و ساڵی دوو هەزار و سەد لە ئاستی دەریا نزمترینیان لێدێت و بە ئاو ڕووپۆش دەکرێن. ئێستا بەم بەلەمە دەچینە کەناری ئەو دە شاری جیهان کە زۆرترین مەترسیان لەسرە. شاری جاکارتای پایتەختی ئەندەنووسیا ئەم شارە دەکەوێتە دوورگەی جافا ساڵانە خاکەکەی ح سانتیمەتر نزم دەبێتەوە واتە تاوەکو دێت لە نقمبوون نزیکتر دەبێتەوە ئەوەش بەهۆی زیادەڕۆی کردن لە هەڵکێشانی ئاوی ژێر زەوی حکوومەتی ئەندەنووسیا بڕیاری داوە شارەکە سە کیلۆمەتر لە شوێنی ئێستای خۆی دوور بخاتەوە بۆ ئەوەی دە ملیۆن دانیشتوانەکەی لە لافاو و هەروەها لە نقومبۆن بپارێزێ، چاوەڕێ دەکرێت کە ئەو پڕۆژەیە دە ساڵی پێ بچێ، جگە لەوەی کە تێچووەکەشی زۆرە، سی و سێ ملیار دۆلاری تێ دەچێ. دووەم شوێن و شار لاگۆسی نایجیریایە کە ئەم شارە بەهۆی گۆڕانکارییەکانی کەشوهەوا مەترسی ئەوەی لەسەرە بکەوێتە ژێر زەریا.

لە هەڵکێشانی ئاوی ژێر زەوی، ساڵانە خاکەکەی پێنج سانتیمەتر نزم دەبێتەوە، دەیان هەزار کەس ساڵانە بەهۆی لافاوەوە لەو شارە ئاوارە دەبن. داکا لە بەنگلادیش، کە بەنگلادیش وڵاتێکە هەژارە، بەرپرسە لە دەردانی تەنیا سەدا سفر پۆینت سێی گازە گەرمکەرەکان، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا بەهۆی بەرزبوونەوەی ئاستی ئاوی زەریاکان زۆرترین مەترسی لەسەرە، چاوەڕێ دەکرێ تاوەکو. دوو هەزار و پەنجا واتە تاوەکو ساڵی دوو هەزار و پەنجا سەدا حەڤدەی خاکی ئەو وڵاتە بکەوێتە ژێر ئاوەوە هەژدە ملیۆن دانیشتوانی ئاوارە بن. ڤێنیس شارە جوانەکەی ئیتاڵیا کە ساڵانە سفر پوینت دو سانتیمەتر نقوم دەبێت واتە خاکەکەی سفر پوینت دو سانتیمەتر نزم دەبێتەوە لە ساڵی 2023 بوو کە حکوومەتی ئیتالیا بڕیاری دا کە دیوارێک بە بڕی شەش پۆینت پێنج ملیار دۆلار دروست بکا بۆ ئەوەی ڕێگە لە هاتنە نێۆەوەی ئاوی دەریا بۆ ناو شار بگرێت، ئەمانە بە تەنیا نین، هەریەکە لە شاری ڤێرجینیا بیچ لە ویلایەتی ڤێرجینیای ئەمریکا، بانکۆکی پایتەختی تایلاند، شاری نیو ئۆرلینس لە ویلایەتی لیویزیانای ئەمریکا، ڕۆتردام لە هۆڵندا، ئەسکەندەریە لە میسر، مایامی لە ویلایەتی فلۆریدای ئەمریکا مەترسی ئەوەیان لە سەرە تاوەکو ساڵی دوو هەزار و سەد، ژێر ئاو بکەون. بەگوێرەی پەیمانگای نیشتیمانی ئەمریکا بۆ زەریا و بەرگەهەوای زەوی، لە ساڵی هەزار و هەشت سەد ەوە تاوەکو ئێستا ئاستی ئاوی زەریاکان لە نێوان بیست و یەک تاوەکو بیست و چوار سانتیمەتر بەرزبووەتەوە، لە ساڵی دوو هەزار و بیست واتە پارساڵ بەرزبوونەوەکە ئاستی پێوانەیی تۆمارکردووە کە بۆ نۆ پۆینت یەک سانتیمەتر لە ساڵێکدا بەرزبووەتەوە.